Үтүө үүммүт күнүнэн буоллун күндү ытык-мааны саха дьоно-сэргэтэ! Бу биһиги сэттис ыйбытыгар үктэннибит. Сэттис ыйбыт от ыйа, саамай сайын үгэнэ, сайын оройо буолар. От-мас сибэккитэ, туораҕа ситэр, үрэх кытылыгар сардааҥҥа сибэкки тэтэрэ кыыһаар, чараҥнарга дьэдьэн буһар, сыһыы үрэх саҕатыгар хаптаҕас, моонньоҕоот ситэр. Күн ортотугар түһэр сиккирэс тыал от-мас сиэмэтин ыһар. Сир аайы сибэкки ыһыаҕа, Көтөрдөр оҕолорун көтүтэллэр, кинилэри батыһыннара сылдьан түргэнник көтөргө, аһылыктарын булунарга үөрэтэллэр. Саха сиригэр от хомуура саҕаланар. Отчуттар аҕыс ыйдаах ыарахан кыстыгы, эрэйэ суох туоруур туһугар Элбэх оту оттуурга дьулуһаллара, оҕолуун-уруулуун умука бары ходуһаҕа тахсаллар. От ыйа үксүгэр кураан буолар. Бөтүрүөпкэ, борокуопкаайапка ардааччы, сааскыта ардахтаах уонна түүнүн сиик түһэр буоллаҕына, уһун кэмҥэ ардаабатаҕына даҕаны, түүн сиик уутунан үүнээйи балайда тулуктанар. Онон от ыйа, үлэ-хамнас былдьаһыгар буолан, түргэнник ааһа, суолтата Аа Алахчын ыйа. От ыйыгар улуу тунах бүтэр, онон ыһыахтар тохтууллар, окко киирии буолар. Оттооһун Саха сирин үлэтэ окко киирэргэ эрдэттэн сэниэ ылан бэлэмнэнэллэр. Окко киирэн, киирэн баран үс күн хаталла. Күн-дьыл билгэтэ утуйугар күнү былытынаан, үөнүнэн-көйүүрүнэн, кыылынан-сүөлүнэн, сиигинэн билгэлииллэрэ. Утуйун сүүрбэһис күнүгэр саарыы куйааһа бүтэр. Ый биир самыырдаах, ол бөтүрүөт самыыра буолар. Биир тыллаах от саарар тыала. От ыйа тохсунньу ыйга тэҥнэһэр, күн уота өллөҕүнэ уһун кураан буолар, күн былыкка саспакка көрөн киирдэҕинэ халлаан халлыбат буолар, ардах бириэмэтигэр тыал түстэҕинэ ардах сотору кэминэн ааһар. быстах былыт кэлэн ардаатарына уһуннук түспэт буолар. Сибэкки, от-мас ордук сыттаннаҕына сотору кэминэн ардах түһэр. Сарсыардааҥҥы сиик суох буоллаҕына эмиэ ардахха диэн буолар. Тоҥ тоҥмот кумаар түстэҕинэ халлаан көнөр. Ардах чиэрбэтэ сиргэ көһүннэҕинэ ардах эмиэ кэлэр. Балык күөлгэ оонньуура эмиэ ардахха диэн буолар. Ый билгэтэ, от ыйа улуу тунах. От үлэтин биир күнэ кыстыгы аһатар. Сир булууһа ирээр, үсүскэ буортаах уу эбиллэр. Көтөр бииһэ сымыытын тэһэр, үөртэһэр. Сиэмэх көтөр оҕолорун көтөргө, бултуурга үөрэтэллэр. Чыычаахтар оҕолоругар ас булан талан тохтуур Лаах кут бииһэ ууга мустаат, үһүс чыыһылаҕа самырдаатаҕына, түөрт да хонуктаах артак түһэр. Алтыс чыыһылаҕа эмтээх оту хомудьу саҕаланар. От ыйын онус күнүгэр ардах түстэҕинэ, уон түөккэ диэри астыыр, онтон түспэтэҕинэ, кураан буолар. От ыйын уон иккис күнэ бүтүрүөп таҥара, бүтүрүөп артаҕа түһэр, окко киирэллэр. Хортуоппуй кирээдэҕэ сыыс отун ыраастыыллар, буорун көбүтэллэр, кэҕэ этэрэ тохтуур, хойутаабыт кэҕэ этэн уулайар. От ыйын сүүрбэ биир күнүгэр Борокуоппайап таҥара күнэ. Дьэдьэн кыһыл хаптаҕас суһун дьэ буһар, кус оҕото ситэр. От ыйын сүүрбэ алта күнүгэр сиик түһүүтэ элбэх буоллаҕына, ол күн кураан буолар. Онтон от ыйын сүүрбэ тоҕус күнүгэ күргүөмнээх кэҕэ тойуга уурайар. Дьэ онон от ыйын алтыһа нарын наскыл, нарын наскыл, нарын наскыл үүнэри төрүттээччи, быйаҥы биэрээччи, от анныгар обугунаспыт ойуу-бичик уолаттардаах, сэбирдэх быыһыгар сибигинэспит Ойуу-бичик кыргыттардаах, үүс кыыл тириитэ бэргэһэтин эҕэтэйдии кэппит, киис кыыл тириитэ саҕынньаҕын нэлэккэйдии кэппит, баһыы көмүс тарбахтаах көҕүөр-таһыар эмиийдээх, күскэм тускул айхал мичил аан алахчын хотун ийэбит бэттэх көрөр бичик кыт Дом, дом, дом, күндү сахабыт дьоно, сэргэтэ, бука бары күргүөмнүк оппутугар киирэн оттоон, үлэлээн-хамнаан, ону тэҥэ сынньанаан, бу биһиги сайыҥҥы саамай куйаас ыйбытын этэҥҥэ аһарыаххайын, чэгиэн-чэбдик буолуоххайын, үөрэ-көтө сылдьыаххайын.